Make una listen. Jesse pikin don give field and vineyard to any of una before? Or e don make any of una commander and officer? Nobody fit come even tell me when my own pikin enter agreement with this David. None of una even fit sorry for me to tell me say my own pikin don allow my servant set trap for me just as e be today. But Doeg, wey im come from Edom, wey im dey among Saul servants, come answer the king, I see David when im go meet Ahitub pikin Ahimelech for Nob. Im talk to God for am, come give am David, come give David some food and other things. He still give am Goliath, the Philistine giant, sword. Then King da- then the king come send for priest Ahimelech, wey im be Ahitub pikin, and all the priests wey im- wey dey in town and im papa house for Nob. So all of them come come meet the king. Then Saul come say, I hit up king, make you listen. Ahimelech come answer, My oga, I dey hear you. Saul ask am, Wetin make you join plan against me? You and David, you you, you give am bread, sword, come come talk to God for am, so that he go fit oppose me, come set trap for me, just as e dey matter day today. Ahimelech answered the king, For all the servants wey you get, na which one dey good reach David? David na king pikin husband, na him be oga for the king soldiers, and na him dey work for your house. Na today be the first time when I dey talk to God for am. E no fit happen make the king no blame him servant or every priest for my papa house, because your servant no know anything wey dey happen at all at all.

For that day, he killed 85 men wey wear linen priest garment. Then he come go Nob, when be the be the priest town, come kill everybody for there, both men and women, children and small pikin, plus all their animals. Cowardice no dey always dey loud. oh. Sometimes e dey hide behind obedience, silence, or the desire to please powerful people. For first Samuel twenty two, we meet Doeg di Edomite, one man wey im name forever go go go represent betrayal, fear and bloodshed. Im story na warning to every believer. Cowardice no be just sey person no get courage o, na when person dey do, dey willing to abandon righteousness as soon as righteousness start to cost am something.

see wetin correct, know wetin be true, but refuse to stand for am. Later, when Saul heart full with paranoia and anger, and he dey ask who dey support David, Doeg seize am, seize him chance. Verse 9 record in word, I see the son of Jesse come up. He report the truth, but in heart bend towards evil. Cowardly people often they hide behind the correct information, while at the same time they intentionally they put petrol for the fire for destruction. Doeg know Saul mind, he know wetin im word go provoke, yet he still talk, not out of loyalty, but out of self-preservation and ambition. When Saul order im guards make dem kill the priest of the Lord, dem refuse. Dem fear God pass king. Dem understand say to obey human authority no mean say you go disobey divine authority. But Doeg step forward. Verse 18 say, Doeg the Edomite turn and strike the priest.

David courage come from reverence. Doeg cowardice come from self-interest. One man protect life even when he put him own for risk. The other destroy life to save himself. Cowardice no dey always dey dramatic. E fit show for small small ways like when we keep quiet for face of injustice because to speak fit cost us relationship or opportunity. When we compromise truth just to gain acceptance. When we choose people approval over God approval. Doeg teach us say cowardice no dey pass evil, e dey destroy, e dey lead to betrayal, injustice and spiritual blindness. Psalm 52 na David response to Doeg action. David describe am as man wey im tongue dey plan destruction, wey im love evil pass good for Psalm 52 verses 2 to 3. But David also declare say God go uproot person like that and expose the emptiness of false strength. The tragedy of Doeg na say he stand near the things of God. They say as dem say dem dey think am before the Lord, but him heart no change. Just dey around holy things no mean say person holy. You see priesthood, sacrifice, and go and God presence, yet he choose fear, ambition, and cruelty. In life, one us say to dey inside spiritual environment, not be the same thing as to dey, dey transformed by God. oh. In contrast, David, though in life, though in own life rough, they hunted and tired, keep in heart aligned with God. In courage, not be say he no fear, oh, na say he no allow fear direct in obedience. Courage na to choose righteousness even when it costs you something. Cowardice na to choose safety even when it destroy others. Doex Tori dey invite us make we check our own heart. We ready to stand for truth when e when e no popular. We go protect the vulnerable even when it dey inconvenient. We go honor God pass human approval. The cowardly man dey live for himself, but the courageous man dey live for God. Reflection question. For which areas of my life I dey tempted to choose people approval over obedience to God? How do I example dey challenge me make I confront silent or subtle forms of cowardice inside my own heart?